thoma ndi tshi ḓa kerekeni nṋe nda ndi na ṅwaha woṱhe ndi si tsha ya kerekeni ndo ṅala ndo vha ndi muthu wa kereke mara ndo ṅala ndi si tsha ya kerekeni ndo no soko dzula hayani mara khusaidi yavho yo thoma thoma thoma ha Rammani i tshi vha hone nda ndi songo rambiwa na vha Ramon vha a zwiḓivha na thabelo vha songo nramba ro to pfha hu tshi khou rabeliwa hu tshi khou intercediwa hu tshi khou rabeliwa hu khou imbiwa ra ri hu re na kereke ndi gai ra soko pfha muya u khou ri vhudza uri ri khou ri khou ri khou ḓi vhudzisa uri hu re na kereke ndi gai hu no khou rabeliwa hafho fhethu.

A phurofesaya, a amba nga ha zwithu zwanga zwa tshikolo na u amba uri hu na hu na vhubva ho itiwaho kha nṋe. Okay, ra fhirela phanḓa nga ḓuvha ḽa matshelo tshi ḓa vhone vha tshi to ḓa nga ḓuvha ḽa matshelo vha sa ḓivhi tshithu vha sa ḓivhi na zwa uri Tshilidzi o amba na riṋe vha ḓa vha thoma nga nṋe na murathu wanga futhi vha ni rabelela vha tshi ni rabelela vha amba vha phurofesaya vha ri Ee nṋe pfunzo yanga yo dzhiwa ndo athakhiwa kha zwithu zwa pfunzo pfunzo yanga yo dzhiwa nga muṅwe muthu na muthu ane u kho shumisa zwithu zwanga ngori nṋe hezwi zwithu zwi kho disturb na tshikoloni ngori zwi kho mpha na vhuleme tshikoloni ende i zwone tshikoloni nda ndi kho to phasa ngo to khwakhwa rudzha ndi ndi tshi kho to zama zwi si tsha nga sa kale unga kale ndo vha ndi tshi kona ndi tshi ḓivha nga maanḓa ndi tshi nga to. ri ndi tshi vhala ndi tshi tovha ndi kho to rivaisa fhedzi mara zwino nda ndi tshi pfha ndi na vhuṅwe vhuleme vhuhulu vha nrabelela vha ndiḽivara vha ndiḽivara vha amba uri zwi ḓo konadzea vha ḓivhidza na miyanga vha amba miyanga vha amba uri vhane vha khou ṱoḓa zwithu zwa vhana vhavho zwi tshi vulea nga tsha ndi tsha nga ḓuvha ḽa vhuraru ḽa hone vha ḓi amba uri vha khou vhona mavothi mararu o vulea kha miyanga. Vha zwi amba hezwo zwithu vha zwi amba ra ḓa nga sonḓaha kerekeni ro ḓa na all night vha ḓa vha vha vha ra ḓa na nga sonḓaha kerekeni vha dovha vha amba the very same thing uri zwi kho to itisa hani nda vha vhudza uri Ndo ṅwala asa nda sa thu to vha sure ngori assignment results dza hone dza sathu vhuya nda ri ndo ṅwala assignment ndo tshi ṅwala assignment ho ṅwala nṋe kha gurupu heyo assignment ndo ṅwala ha dzhiwa yanga zwine zwa sa thu itea na nga first semester zwa sa thu itea na nga second hau assignment yo fhedzisela. Heyo assignment yo dzhiwaho yanga yo ḓo vhuya hu yone yo wanaho 70 ine ya khou fhira assignment yashu ya gurupu ya u thoma na ya vhuvhili ine ndo i ṅwala ndi ndoṱhe hu si na muṅwe muthu ane a khou nthusa. Nda, nda ndi tshi zwi amba kerekeni ndo vha ndi si sure mara musi results dzi tshi vhuya nda takalisa zwiṅwe ndo tou balelwa u vhuya ndi tshi ḓo ṱanziela. Ndi khou pfa ndi khou livhuwa Mudzimu nga zwe Mudzimu vha nnyitela zwone, na u tenda, na u fhulufhela, na u vhofhololuwa hanga. Vha zwi amba uri vha khou ristora muhumbulo wanga. Ndi khou tenda ngauri zwino ro thoma exam. Ṋamusi ndo ya nda ṅwala zwe nda vhala mulovha. A hu na na tshithihi tshe nda hangwa mara ndo vha ndi tshi ri ndi tshi vhala ndi tshi swika ndi tshi dzhena exam nda zwa ṱuwa zwoṱhe ndi ḓo dzula ndi khou zama u humbula mara ndi si khou humbula tshithu. Ndi khou pfha ndi khou livhuwesa mudzimu nga zwe vha nnyitela zwone nga u restore muhumbulo wanga. Amen.